Kawuono apelo. Yes, Alwon.
Wadwa wuoyo gi jo Angla kuom eh, wach mar koro mar sir kata mar wuoyo gi joma nyiri. Mar joma nyiri gi jo Angla. Yes. Yeah. Upcoming as upcoming artist. Yeah. Une ma wuo kod upcoming artist mar Angla. Kik po.
No, ok ni kik po. Upcoming artist mar Angla en otek ne pok ogolo thum pod en e band ng'ato pod yani opuonjore yes dhano osera sera nyako moro ni i pap eh?
modonje box kata odonje box kata obed ni en ya loka kata iwinyo ni onyi oro ni message e facebook ni baby i love you then dakika mathin no dakika mathin no pok kata ka nyako no wuoyogo Osegolo ne thum. An osagolo wer.
Yes. En osechako wer. Baby na mama.
Aeri nya jomoko. To two days.
Tango matimi koda. Dakiera mondo wabed kanyakla. Ne mano koro sahere. Dong ne osegolo thum. Two days to osegolo thum. Bolo osewuowa gi nyakono.
Ne koro mano nano ni mano osegolo thum. Wewe de.
Koro dong matini i. Matin dakika sejaka to no. Ng'acha kaniwinjo ni adie.
Eh.
Jama itogolo na thum. kendo mamit.
Waone kata mana 20,000 moro opromote go thum promote go thum mano wero nane eh. kendo wera mamit. Yes. Eh.
Koro gibedo gi nyako ni daka matin to nyako ni samoro lal kata mana 3 days. Kende.
Three days kende. Three days kende. Ochako golo thum machielo.
Osachako golo thum.
Ang'o ma nachwanyigo?
Momiri ngaji abenyiri. Ha? Ng'ato pod aheri. Ni ko jabenyiro cha. Koro ang'o miyo jabenyiro ringe? Odane mok biwinj ka nitie ja backup bende magoyo. Eh? Atwech yo yuoro mera koro Eh. in in koro in. Ana ja ana ja backup. Eh. Eh, wodhi.
Eh. Atwech yo yuoro mera. Ang'o misanda gi hera.
Ni ma koro nosawe. Yaani ndalo ariyo. Osagol thum aeroport. But an gima mora. En Huh? gi- ya gima mori ji pano Barikiwa Studio.
barikiwa Tuyie.
eto yie Bedo ni in ng'at mang'o motimore ne en ok obi wa- ok obi penji niya. nikomi ni mara Ah, onodwa ah. noni Ok o- Barikiwa ok bino ni niya. nononi Ne apenji niya jatelo. Ng'a to mibiro goloni. ya Nitie ng'ama oweyi.
Adhiambo ni oweyi maneno ka
en obiro miyi dwol En obiro miyi dwol. gibit no te midwaro gibit moro amora midwaro kata kopo ni en ichako gi rom Kata ja- adisio adisio Eh. toto
to kiweyi kata rume wiye wilgo Oye, gine- Ni oweyi, koro eh, oweyi. Eh. Koro ichako igolo kendo. Rumba eh. koro giwer. Ah, ah. Rumba ne mane? Ing'e sama gichako to gigolo rumba. Eh. Eh, Mas kowegi. Kowegi. Tumo bede climax tumo sei. Tumo sei ma tumecho. Hmm? Adhi sidhi adhiya. Wakweru. Jaber dhi adhiya.
Bang'e mar ariyo.
Ya. Na jothumbe bende.
Mora mora.
Ng'ato chulo pesa. Ya. Iwinja. Ng'ato chulo pesa adier, ogolo pesa ne mogolo pesa ne Yeah.
mowacho niya, baba dani mondo mi gona thum. ya adwa ni wera Ada ni wera. midwaro Then- adi pesa midwa ni boyie golo Oyie golo. Yeah. Komiyi pesa no. Yeah. Kosemiyi pesa. Tiwinjo kibukori ni dhi e studio tiwacho ni juogo chuna mondo aweri. Juogi ma pesa Ni- eh, ni jugi koro nochuna wuod wuod kindu kara chwany O- Juogi mana mano chuni mondo iwer ng'ano. To osechuli. Osechuli. Mikoro juoge mochuni.
Ni juogo chuna mondo aweri.
Kato giwuondowa. Ng'ato golo pesa ne ofuku. Koro en juogi. Koro akoro juogi. Ok ah, en kata pelo kata luoch moro. Nyiri dak wach negi wach ma juogi. Ah, nyiri to juogi ok chun gi ga. Nyiri dak juogi chunu ga e nyiri. Moko chuno gi. Nyiri. Samuero nyako dak iwacho ni awa. Juogi chuni. Na uma juogo ah, chuna mondo aweri. Eh, Rosa juogi mano chuna. Eh. Onge. Gisingoga mana nang'o? En hera. Ni toto.
Toto jaber.
Mm. I love you mom. Dundo jaber. Bikisa babe.
Wakwedo. Wakwedo, wakwedo. Wakwedo kendo wacho ah, niya. Ah. Sani wabiro wuotho gi nyaunyo. Temo. Wan sani master of the ceremony. Nindalo ari sasero tigolo thum kede. Nyundo. Ah ah.
Nyauyo. Nyauyo.
Nyauyo. kendo waketho ndalo adek koweyini ni koro igolo kendo ma- mirachego nodhi mirachego ni kendo bebi bayi ni bebe bae ato pod ageni e ngimana ni bebe Ya. bae bae japenyi an to pod ageni e ngimana ngimana lakini parie chien Mwana- opache nte moaye Eh, baby parie chien Chien. kumane wachake hera wa mm. niluonga ga dadi an aluongi mama
ndalo ariyo ndalo ariyo oseluonge mami an iluonga dadi oseluonge nyaka du eh. biyo neno utweri wadu waonge ndi watieko wacho kowacho nango mago gik ma no wachako sani wawinj wanyaunyo